mana kamano nyakoram ga jwang kamora mora mitia ka thulma kene magonero kamano maduong anya kuom kete mane chunyo nagi tv adundo jaluo kamokelo ne kacha chenro mopogore opogore chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich eh, kwakelo ne kacha jotelo mopogore opogore kendo kwago mbaka chutho to wechego motona kaachiel koda siasa ka ginyiso ni to piny ochomo kure chutho to oganda luo kama okwongo e telo mokwongo wago erokamano maduong' ahinya ne bongo nyaka laga nyasach polo gi piny ah, mochiwo thuolo machalo koda kamande mondo mochok warom kwago mbaka nkorongo e jwang' tarik en tarik apar dwe mar auchiel higa gana ariyo kod piero kod auchiel kama ta ichendo ni en an steve james aka nyakwar nyaronyo wando thuon wach ma wadogo e mbaka kawuono en ni to rowere kod siasa chalo nade chutho e duond burano ma bende otis ni MDG wan kande kaachiel koda uh, migosi Brian Maranja kata mana iluongo ni Janabi ma bende ochung'ne kacha rowere e duond burano modhi nyiso ni to gie sani uh, gin kaka jo MDG piny chalo kodgi nade koro mga jwang' to en ni to teku mar chama margi no to chalo nade omiyo kete mana e chuny nagi TV uh, kapod wadhi go mbaka kacha pono ni nigi wach moro amora ma bende digombo nomiyo inyiswa ka kata ichwano ote mari e Facebook page mar Machuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, we kik wil mar subscribe e YouTube channel mar Machuny Onagi TV. Arwaki e chenro ni e yono machalo koda kama ndie. Iluonge ni Youth League. MDG. Leader mwenyewe MDG. Yeah, erokamano.
Iriyo nade?
Ariyo maber.
Uh, idhi maber adhi maber kabisa uh, ah, ng'eni en odiechiengi mokwongo e chuny onagi tv ka akawo thuolo makende mar wakidni mos najaneno Ni to migosi Maranja dhi nade? Amor kabisa.
Eh, ahero moso oganda wa nokwe. An gi nyinga iluonga ni Odero Maranja. Aja kanyo mochung' ne weche rowere e chama wa ma MDG ni. To amor rwako we chenro kamae mondo watwag e wi chamawa ma MDG ni kama oaye gi kama odhiye kendo wawuoye e wi party leader ma marwa moluor Honorable David Ochieng safar mare mar siasa kama owuoke gi kama odhiye ageno ni wadhi bedo gi twak maber erokamano Steve erokamano David Maranja Jakanyi Odero Maranja aja Siaya mm -hmm. modak Kisumu ka kama iluongo ni Manyata mm -hmm. kae ma apone kae ma somi asomo primary moro iluongo ni Manyata primary kacha tatieko arina klas aboro adhi asomo kumo iluongo ni Onjiko Thurdiboro primary Thurdiboro secondary school tatieko Onjiko koro an ng'ama odak Kisumu town ka To kae mago we siasa. Ma ja Kisumu County. Aja Kisumu County modak Kisumu County but aja Siaya. Oh, ja Siaya kanyo to king'enye ga. Siaya ok ang'enye nikech en dala. Okiero dala.
Aja dok ga.
Eh. Lakini koni nikech. Okainya.
Okainya. Dongruok onge maber.
Gik mamuri tin. Dongruok onge maber lakini kumwachome ni eh. ochieng dhi loso Siaya. Ochieng dhi loso Siaya.
Eh. Kwa chako ne ja neno mabende samoro ok ong'eyo party mabende waluongo ni MDG. Mm. Miwa ler mar MDG ni en party mane? Yeah, MDG ni ing'e ni 2013 moluor party leader David Ochieng nochung' gi chama miluongo ni ODM to noyier some young politicians mang'eny mane ya Kaluo to ne gitemo loso kelo dwol gi kaka kinyalo winje chama To kaka ing'eyo e chama ma ODM kaka ne en, nok winj young politicians gi maber. Ne gin around 17 time no. Koro ing'e ni ndalogo kapo ni igolo opinion mari, to samoro ok winj, ok winj opinion ni, to samoro nitie jokanyo be mane bani lweti ni adhi los chama ni wa. Nikech ing'e ni mondo itim development maber, Ber kuma itero opinions mari tiwinjo koka inyalo konyo japiny maber. Maber. Koro Ochieng' noneno ka weche nok ber kae nikech nok winje maber. Koro nodhi oloso chama ne miluongo ni MDG. To ndiko ne ODM barua ni en kochopo 2017 odhi chung' ne gi chama ne miluongo ni MDG. E, nikech king'iyo in 1994 Jatendwa mosenindo moluor Raila Amolo Odinga ne en e chama ma iluongo ni Ford Kenya. Chama ne ni en be nok winj dwache ni gaje e weche mang'eny to en be ne en gi path moro noda grow politically. Nowuok bo resign from parliament in 1994 boloso chama ne bodhi e by election boloso chama ne miluongo ni NDP. biwinja bano yombogo biwinja mm -hmm. koro david be nodwa luwa yorno en ng'ama thuon kendo nochung' gi party ma mdg in 2017 kosechung' 2017 ochieng' no noyombe no no election ma 2017 in quotes nomaye gi kura gimoro mia adek to dhi e appeal e court o high court gidhi e court of appeal gidhi e supreme court By elections notim 2019. E by elections ma notim kae, ODM nochungo ng'at miluongo ni Chris Karan. Mm -hmm. Biwinja? Awinje.
To e by elections ni, brigade ma oriem te nobiro moting'o Mbadi, moting'o mm, Joho, moting'o Oparanya, jo ODM gi te nobiro camp against ng'at achiel miluongo nochie Ochieng. To bang' in bing'e siasa wa ma kaluo kaka jabedo ga. Mm. Kin ng'ama nigi chama moro kaluo ka. Iluonge ni mado adowa kata ok in gi mado adowa. Ibedo painted gi opposition. Ndalo go opposition ne en Jubilee. Ne en chama ma koro koro Ochieng nobedo associated gi Ruto which he was not by that time. biwinja to kaka nosemiene gi weche mang'eny gi madowadoagego jopiny nochung' kode nikech tich ma notimo ugenya chakre 2013 bo chieng' noyombo brigade ma odm no gi kura ma majin mar aluf ang'wen biwinja mm -hmm. e, eh, karo ma nonyisi yo ma kata raila kaka nochako go siasa bineno kuma david bochomeni en chir mm, iwacho gimoro kacha ni nowuok nikech noneno ka samoro nok miye thuolo mar timo achiel ariyo adek eh. be ang'e ni ma to manogo wawa penyi nikech koro in e ichama eh, achiel kuom gigo ma bende samoro chung' ne machama uni hmm. dwaro ne japiny en mane ing'e ni japiny kamae hmm. nitie development moro ma inyalo dwaro from japiny ka to duol nyaka iwinj duol from chama ka ing'e ni e chama kae be inya bedo niya isesomo maber inyal ketie committees moko ma bunge mm. biwinjo mm. kanyo be kaka iyudo kami iwacho wach japiny biwinja koro from kanyo inyal duoki from committees gi ti benefit from gik manyalo konyo japiny koro ing'eno chieng' mane nie chamani ochieng' nok nyaket kata e komiti moro amora To kaka yang' MPs ma gin ndalogo, samoro nitie MP ma nidwa rais, to samoro chieng' moro ineno ki inyalo bedo kata ker ma Kenya ka. Biwinja. To kitemo golo wiyi ni tigo ingo to tidok piny. Biwinja. Koro from kae nonyalo chat political path mare kaka onyalo konyogo jopi. Nikech ing'e ni ODM ka ok inyal golo opinion mari ndalogo. Kiwacho ma inyisi ni dhi tim gimoro. pachi ok nyal konyo kaka inyalo dongo chama manyalo konyo japi japiny eh, erokamano miwane party structure maru chalo nade e party structure wacho ni en one man's party ok en one man's party eh. gima anyalo wacho ing'e ni mm. mdg mondo ibed a national party mm. nyaka ibed gi offices in 24 counties mm. ochieng osewuotho e 24 counties gi koyawo offices gi te obed through kilifi through kure Biwinja. Chairman wa ma party iluongo ni somebody Mwandalu oya Kilifi. Nikech ineno e party ka nyaka imi structure mar ethnic ethnicity balance, nitie nyaka ibed regional balance gi gender balance be. E, koro king'iyo chairman wa en somebody called Mwandalu owuok Kilifi. Mm -hmm. Kidhi kidhi e Secretary General wa en somebody mama moro iluongo nochung' mera Busia 2022 iluonge ni Mary Makoha biwinja mm -hmm. kidhi e vice as in wanana gi natural uh, uh, national structure makidhi pa county mm. wan gi executive structure mochakre from chairman to nyaka youth leadership koro kwan wan one smart party nikech 2022 eh. county wide wachungo aspirants madhi around 130 kama okay. eh.
gi sani party leader dwaro ang'o gi sani party leader ma marwa moluo chieng' dwaro bedo governor ma siaya county ok odwa bedo president bedo president en ing'e ni siasa en kwan mm. e, gi ritruok mm. e, president no wadhi ng'iyo 32 lakini gi sani waneno ka siaya rach biwinja mm -hmm. nyaka olos dalane biwinja koka gima otimo siano dhi tere mm. kanye 32 mm -hmm. e, gi sani kok wadwa wacho mbak 32 wadich gi development mokelo ne japiny e serikal mwantie kata ma kenya kwanzani watimo lobbying king'iyo ugenya ka chakre 2013 Ogenya eh, Ochieng oloso through lobbying gi CDF pesa moma CDF matin. Mm. Ochieng oloso tertiary institution, institutions abich. Oloso TTI kumiluongo ni nitie Technical Teachers Training College kumiluongo ni Nyaharwa. Mm -hmm. Kidhi Ugenya Sega kumiluongo ni Ligose. Ogero kanyo Ugenya eh, Vocational College. Nitie kuma iluongo ni Got Komalo. Mm. E, nitie Kenya Forestry School moger kanyo to pod en ongoing. Kidhi Agri Komoro, ogero school mar Kenya Agriculture, Agricultural School. Ma en kende mantie Kaluo ka. Agricultural School no. Mm. E, to ogero KMTC moro kuma iluongo ni Ure. within 13 years nikech ing'e ni mosebedo kanyo no eh, mosebedo nikech 17 18 en period mar by elections ni eh, koro kwanya kwano mano koro in nyisa mbunge moro amora kaluo ka moseloso man nigi lwete five tertiary institutions Uh, ma, ma ka penji bende mm. uh, eh, mdg be nie broad base mdg ne wane broad base government mm. e, nwadonjo kanyo mano 2022 mm. e, gimomiyo nwadonje ne en manyo development ne na japiny were gi mano mokwongo ing'e ni 2022 elections nwane azimio mm -hmm. to kwane azimio ka nok miwa levelized ground mar mar competition ting'e ni mano ok nen pach ma moluor eh, Raila Amolo Odinga gina gina pach ma jomoluore mm -hmm. kani biro eh, kaluoka ninyisi niya ODM Roma wasi biwinja mm, yeah. ma kineno kenya kwanza kenya kwanza kane dhi kiambu ne nitie ng'at ma iluongo ni kabogo ne en gi chama miluongo ni tujibebe ka ruto biro kampen kiambu irwako nyaka kabogo gi jochamane kampen kanyo maler ji ok yware kidhi laikipia nitie ng'ama iluongo ni mwangi kiunjuri, kiunjuri something like that e, gi chama moro iluongo ni the service party nimiye platform maber korwa koni Raila nobiro ugenya notamo chieng' ni kik bi kata dichiel joma notemo biro anya paro nitie rali moro ma nobedo siaya ndalogo gumbo ne chung' gi udm notoge chege marach koro ing'e ni wanana wazimio ni e, executive mwazimio kata memba wa machama dio biwinja to kidhi ng'iyo agreement ma kenya kwanza kidhi e war pipi kipenjo gi agreement gidwoki ng'at moro mane iluongo ni junet mm. koro ne gin opek gi agreement ma azimioni biwinje koro yani unaona kanyo to ukia in kanyo to kudwari biwinje in ditim nang'o tidwa ni grow politically mm -hmm. eh ditim nang'o king'iyo mane ochieng' kosewin by election 2019 Ochieng' nodonjo NASA. Ka nodonjo NASA kachopo mbele ka within one year, ogole committees te. Mhm. Iwacho ni Ochieng' ne jaruto ndalogo. To for the past eight years, Ochieng' onge motion ma Ochieng' was voting against the opposition ma ndalogo ne NASA. Mhm. Koro en obedo ogole, oppo- ogole committees te. Koro in sani, nikech Ochieng' be dago- dadongo kisiasa. Mm. Biwinja? Odonjo Kenya Kwanza omiyi budget committee oketi budget committee to oketi e speakers panel mano dongruok kose ok dongruok konyo chama kose ok kony chama hmm. koro mano ochieng' be donjo Kenya Kwanza 2022 ka bang' elections hmm. nitie joma nochung' kaluo ka ochieng' no onge ich lach mano donjo e serikal notimo, notimo gimoro ni lobbying mar jogegi King'iyo ranguma nochung' gavana Kisumu ka. Kisumu. Noyudo kura gimoro alufu mia. Ochieng' nolobi bo make sure ni ranguma oyudo tich e board masa eh, chairman masago. Olago nochung' Kisumu West eh, gi MDG. Noyudo around 20,000 votes. Sani otiyo kanye en chairman ma CDF, CDF board. Nitie youth moro ma ochieng' nochungo nokonyo to makre gi ranguma miluongo na gal toto. e, nochung' ka gi kura around 80000 noyudo kura around 80000 mhm. nitie ng'ama nochung' mp nyando miluongo norowe mhm. sani otie board ma lake basin biwinja to wan gi technocrat moro kae marwa moro miluongo ni moris makolo president no appointe ka eh, ambassador austria sani noloke sani en ambassador ma uk koro mano nyisi niya ochieng' onge ich lach Iwinja to ok owe joge. Eh, mae ber machamo mantie ka MDG ka. Eh. Eh.
Mm. Awinji kaka ipako kacha iluongo ni party leader David Ochenyo Korango Jong mano bende en kacha MP ma Ugenya winjo kaka bende uh, iluongo ni Maranja odero lenwa kacha gigo bende gisetimo kachiel ariyo adek ne jal ma bende koro nie e chenro machalo koda kamandi mm. nyiswa ni to Ere kaka ng'ato nyalo bedo achiel kuom party maruni? Ineno e party wa hmm. e, wan gi structures per county. Mm -hmm. e, wan gi chairman ndalo nitie time ma chieng' ne timo gima iluongo ni as in owuotho per county kouso chama ne ni miluongo ni convention mm -hmm. en waloso structure mantie mobedo chairman women youth league gigo te mm -hmm. e, koro gin gima gik ma exist per county mm -hmm. to jogo gin joma nyalo bedo accessible mak ma kamano be wan gi headquarter marwa mm -hmm. mani Masaba Road e, mani Masaba Road tok Nyayo Stadium e, jo pinywa nyalo chope ti register kaka bedo member ma MDG mm -hmm. e, apart from nitie namba moro ma be bedoga shared ma online ma abo share gi jopiny bang'e mm. eh. tidonja donja eh, idonja donja ibedo but ber ber kimakri gi leadership mar county ni mintie mm. eh. magi sama uweni to uh, party mdg ni en owinjore maromo nade Gisani makal ng'ato nya wacho ni MDG ni ok en mar David Ochindo kare en mar en, en mar Luo. MDG ni sani entie nationally kendo anyalo nyisi kuma strength wantie mainly en western block gi luo nyanza ka mm -hmm. to gima anyalo nyisi i elections mabiro ma 2027 wadhi chungo governors kuonde gi te obed ka luo ka wadhi chungo governor kisumu mm -hmm. wadhi chungo governor homa bay wadhi chungo governor Migori to David Bero en candidate madhi bedo gavana wa Masiaya mm -hmm. to structure no dhi ran nyaka piny obed senators obed MCAs nyaka MCAs e, eh, jogi mhm. wadhi piem go ka nikech piem ni emi yiero go jatelo maber Mm. E, wang'ni onge ge gimoro nyalod ya mm. it will Ma, not be a selection process campaigns mag usechako time ground kata wuog oganda e oganda be wasechako wuogo maber mm. to ing'e ni e politics ka nitie gimiluongo ni onego bed ni ng'ama ipiemgo ok onego bed ni ng'e siri mari mm -hmm. you should be always be unpredictable biwinja koro wambe watimo gikwa kama kata sani aspirants manyalo nyisi oseregister kaka jochung' gin almost three times mano wan go 2022 meaning ni wa graph, graph wa dhi rise mabor mm -hmm. Mak mana mano kata king'iyo by elections mano tim nyocha ka. Kasipul nwachungo candidate. Nobiro within two months. Nwa campaign ne kanyo ochieng' odhibo campaign noyudo kura makanyo alufu ang'wen. Biwinja. Mm. Mano temo nyisi graph machama kuma dhiye. Kidhi Kakamega. Mm -hmm. Nitie kuma iluongo ni Kisa East. Kisa East. Eh, Kisa East. Kanyo disipin en gi candidate ODM ne nigi candidate, DAP ka ne nigi candidate. Ochieng' nobiro gi candidate ne kanyo bochungo, bo campaign ne, bobedo namba ariyo. Na ng'at mokwongo ne en ja DCP. Mm -hmm. Kanyo pa ni ja ODM noyudo kura moro kok gimoro mia kama. Eh. Koro 2027 will give ODM a run of their money. Niswani to wabunge di man ma, ma, ma un godo e chama. MDJ wa gisani GMCS. MDJ wa gisani mm. mbunge mwan wan go en mana party leader mwan go masani ni mm -hmm. kata imbi ng'e ni environment mwa pieme gi sani eh. ok en levelized kaka iketega but gima mora sani 2027 wane umbrella achiel mokwongo mokwongo jogi nokwongo wakwongo ne jogi wakwongo ne jogi e chama ka mm -hmm. oye Kenya Kwanza koro bere magi bere magi neno sani ni wan waneno chon Biwinja. Koro 2022 ne wan gi MCS mobed elected Busia madhi ang'wen. Ang'wen. Eh, to noyudo nomination slots adek. Mm. But koro gimoro... Kaluo ka? Kaluo ka onge MCA man wayudo. Mm. Eh, noyudo ayuda mbunge marwa manen ochieng'. But un gadieri ni wang'ni to unyalo chamo gimoro. Ok ni gimoro, wadhi chamo kombe gi te. chakre gavana mano kuchamo chien kacha ye chakre gavana chakre senator so, so, so uh, ano kini conflict ang'o molokore kata ang'o moloko makoro sani uneno kudhi kawo kombe mabende samoro nok ukawo bele kanyo ineno gima, gima, gima timre e chama ka japiny en ng'ama sani ok inya wuondo biwinja Japiny en ng'ama dwaro adiera. Candidate ne mago piny ma iluongo na ma popular cha biwinja ng'eny gi osemanyowa mhm. biwinja ee koro chama wa en chama moseusre to en chama ma japiny oseyiego nitiere uh, maranja nitiere gino ma bende samoro koro Josiach ugougo. Mm. Giwacho ni party leader mari David Ochieng mm. ok en jaluo. Eh. Omuga ne ochiwo chung' kacha yanga to wacho ni en mm. en jabaluya. Mm.
Ineno gima timre. Ere kaka gini samoro bende ok dhi maber kodu kacha. Ing'eni gima timre mm. ji no misquote mm. gima David Ochieng nowacho. Wadwa mi example gimoluor eh, Raila Amolo Odinga. Raila osebedo on record mm -hmm. kawacho niya oa e family moro iluongo ni wanga wanga joshedze biwinja nikech josakwa noa kanye ir jomwache ma koro chama wa ben chama momako western block kabisa biwinja mm -hmm. to ing'e ni nitiega mano political statement nitiega gimiluongo ga ni mtu wetu Iwe ni ji oheroga Raila nikech ang'o? Bedo jirani no, nwawuok ka. Koro chieng' nodhi kono bowacho niya, ambe an ng'ama ajaluo but nwawuok koni. Nwawuok ir jobusia. Biwinja? Mm -hmm. E, nikech chama osemako koni, nitie gima iluongo ni mtuetwe. Eh? Koro ji nomis kuoto chieng'. Koro Raila kanowacho ni oja wanga, mano koro ok en jaluo. Mm. Raila koro ken jaluo. En jaluo. Eh, koro maendeleo ma ochieng ne kelo uh, ugenya gi. Nitie gima otimo Busia miwacho ni oja Busian. Eh? Mm -hmm. We, markets mose lobi mantie budget sani. Ineno budget masani. Onge ngamo lobi onge mbunge molobi mang'eny e serikal masani molo chieng' mm. biwinja king'iyo markets ma ochieng' olobi sani Nitie kuma iluongo ni ratado, nitie kuma iluongo ni aboke, hmm. nitie kuma iluongo ni ukwala, nitie kuma iluongo ni kanyumba e, gi baro ber. Gin chiro ma king'iyo bajet ma sani pes gi nitie to gidhi gergi. Mm -hmm. To chiro mi idwa gergi gin Busia. kata tertiary institution mano gerega gin Busia. Gin Siaya. Eh, koro ma tool ma opponents ma onge agenda gi ideologies tiyo go di campaign go chie. Mm. But gima mora sani wang' japiny oyiepo. Mago gik moko nya winjo. Baranya naneno ka uh, duond buche moko kaka ODM kaachiel kod bura mabedo wan godo duond bura ma wan godo mar UDA mm. ne gitemo luoro ka gikawo oganda mondo mi odonj e chama margi. Mm. Bende umbe usebedo gi chenrono kaka jo MDG? Mm. mar wuotho ka luoka mar mm. nyiso ji ni wan gi chama machalo koda ka mondo mi udonje wuo e gima nonyis ni nwatimo gima iluongo ni convention no mm. e to nwatime in about six to seven counties mm. e gima nochungowa ne en gima iluongo ni nyanza kabe nowuothe nwawuothe nwawuotho kisumu ka mm. wawuotho siaya wadhi migori wan ki structure wamo Homa Bay no kumulo Homa Bay no no go be no wuotho Homa Bay to gima noketho ne Gen Z process cha mm -hmm. koro nwachung matin mm -hmm. but mbele kae wapang wada wuotho kuonde gi te mm. eh nikech chama wani wasefwenyo ne en gima ji dwaro kabisa eh jin kode gi jin koje ga diera molo chama mora mora kaluka Gen Z protest wacho maber aneno ka imbe jalo Gen Z ne mm. un, un gi Gen Z kose ne usiro sirikal? Ineno gima ne timre? Hmm. Ma gima wabunge matin nyatimo kaluo ka. Ochieng' ne nitie sirikal ma Kenya Kwanza. To ng'eny wabunge ma Kenya Kwanza nogocho yes mondo gino kal. To chieng' nochung' kata oja Kenya Kwanza. Bokwero ni gima timre ni to ra. Right. Nochung' gi Gen Z. Gima ji ok nya timo sani. Kata king'iyo sirikandwa ma Kenya kwanza ma sani, nitie jowagi mo owetewa modonjo nyoro kaeni. Biwinja? Mm -hmm. Kata gimoro timre marach, ji ok nya kwero. Mm -hmm. Ncha kae ka eh, owetewa mag eh, Linda Mwananchi moting're gi Babu, ka gitimo rally gi, to polise go tiagas. ka, ka ji leme kanisa igo tiagas ochieng nochung' bowacho ni yes aja kenya kwanza chamana nie kenya kwanza but ma ok demokrasi mhm. winja polise owe timre kaka timre ni mondo wa prevail demo gima jotin wa bunge manya timo kaluoka mm. mm -hmm. koro wan wachung' gi jenzi to wan kodgi nyaka sani to gin gadiera be kodwa mm.
eh. iwacho mana kacha siani uh, party leader mano uh, david dhi mm. chung kacha kendo kawo komno mar gavana masiaya hey. Eh. nyisa ni to kaluw kandi bende nitiere jogo ma bende osewuok ma laro kombe mopogore opogore kod otiko mar mdg Ing'e niya,
ging'eny kabisa. Hmm. Biwinja? Ging'eny to pod nitie ma biro. Ing'e ni nitie jomoko e chama moko. Eh? Hmm. Gina gina kono gi dendgi. Chunygi to nie mbijika. Hmm. Koro ok wanyal oro negi dhoot. Ging'eny. Hmm. Koro kila sani ng'ato kampen mare. Hmm. To before April next year wadhi bedo ni wase unveil candidates magwa. Mm -hmm. Eh, jogi ng'eny. Mm -hmm. Ging'eny. Gina gina kuonde moko go gi dendgi. Mm -hmm. Jogi ne kama ng'eny kabisa. Eh, ti idhi nene mbele ka. Mm -hmm. Eh, jogi wadwa yombo eh, state. Ma position mar ker kanyo muonge godo. Kanyo kende muonge go. Mm -hmm. Gavana wan go structure nyaka piny nyaka MCA. Nyiswa nikech uh, mm. ODM mm. sani koro bedo kaachiel kod giloso girimiti kacha kaka ginyalo tiyo kaachiel kod uh, uh, sikano ma UDA. Mm. Bende umbe un gi plan mar tiyo koda sirikal eh, eh, ineno higa mabiro manyien eh, election mabiro no eh ineno yudiwe wani mokwongo jogi nwakonyo nwakwongo negi e Kenya kwanza hmm. eh koro ginde ubo tie lemo moro modwaro kanyo Obvious koro ing'e gintie gimoro matimre ma jo ODM wuondowago. Mm. ODM nyisowa niya ni kigocho ne MP ja ODM koka mm. wadhi yudo CS. Mm -hmm. Koro apenji gimoro. Ka ochieng' nodonjo Kenya Kwanza gi joma nochung' gi chama ma MDG to ok noyier to lobinegi kila ng'ato yudo committees noyudo nyaka CS moro UK. Mm -hmm. Koro wang'e ni mwadhi yudo governors ni mwadhi yudo MPs gi senators gi gi nyaka MCAs dwakos bedo gi CS mm -hmm. dwakos bedo gi PS donge idhi bedo mana joluo ka mm -hmm. koro giwe wuondowa wawe wang'ni ji opiem japiny dhi yiero ng'ama dwaro Wang'ni onge gimoro ni en selection process mu delige sa aluf achiel godo kamoro to koro ni mane ma wang'ni japiny nyaka yier. Hmm. Eh.
Erokamano mak mana gi kanyo kwa duogo e telno mar ariyo to dwa go kata mbaka go ma tenre kaachiel kod weche go mag zoning kaachiel kod bende eh, paro ma bende samoro un godo motone kaachiel kod sirikal mamalo. Oganda osebedo ka ywak, mm. rowere bende osebedo ka ywak, to in achiel kuom rowere ma bende ochung' mm. e chamano mar MDG. Mm. Kwa duogo e telo mar ariyo dhi nyiso ni to ere kaka bende isetiyo gi tendi ni mar loko kata mana sero rowere mondo mi odonj e chamano mar MDG. Nyakoro mga jwang' pono ni kata gi uh, ote moro amora ma bende digomb oronwa kandie, oronwa ote mage Facebook page chunagi TV, TikTok chunagi TV, YouTube page chuny ona gi TV wadhi modho pi matin ka waduogo e teno mar ariyo to wachako kaachiel kod ote mari. Ma en duond onagi.